Ah, maswera sei kumhuri yezimbabwe kam katuni kaye kadzoka nedzimwe nhau futi you don't forget to like mama subscribe payoutube channel yedu ino inonzi zimtunes pata ichikupai zvinopisa nemacomedy nemamovie zvese allright guys ka nhasi ndauya nenyaya yemurungu ayo murungu ari kutambura ka pazimba isusu ka gaya ka takaita tumari tova tazvita varungu but haa ah, zvamaya manje murungu ndiari kutambura okay nazoda kupedzereng okay guys uh, muri sei guys Uh, nyaya ndauya nayo panapa inyaya inonzwisa tsitsi inyaya inorwadza e, ndofunga pane mudhara wangu vakambobuda vachitaurwa vachibvunzwa interview of which naye asingatombozivi kuti vanogara chitown asani ambosangana nawo then ndazosangana nawo muroad then vandavatora vandavaya navo pateni so guys mudhara ndeawa mudhara ndeawa so kana pane vanhu vanokwanisawo kuhelpawo mudhara please please guys life yavari kurarama mdara haina kumira mushe life yavari kurarama ilife inorwadza so in the trial by all means one vandogona hatina zvedu but ta trial awo kuti zviite bo so kana pane vamwewo guys vanokwanisa kubatsira mdara please ndokumbirawo bcause kwandiri kufamba vanhu vakawanda vari kuseka but havasi kukwanisa kuhelpa but ngatiyeupa ngatiyeupewo mdara guys zvinhu zvakaoma eh, vamwe vari kungotaura kuti yee hamusi munyika menyu munomu ibvai munomu hamusi munyika menyu of which tese tiri vanhu guys tese tiri vanhu please ndokumbirawo guys ngatiyopewo mudara mudara taurai nevanhu makadii mhuri yezimbabwe i think so far makaona video yepayoutube kana kuti yepatwitter Hongu ndoorara mota handina zvekudya handina zvekupfeka mhuri yezimbabwe ndikumbiro mumwoyo wangu wese ndikumbiro any help zvayo kamuda kutuma iko kesh kana chii ndopai nhamba dzacho eh, and so forth handina zvakawanda zvekutaura po zvinowadza ya eh, mdara havana pekugara guys mdara vari kurara mumota havana havana apa havana kana pekutangira so far so kana pane anokwanisa kungohelpawo please mukwanisa kuhelpawo mudhara nhamba ichii baba 0780 819 589 dzokorodzai futi
contact number yangu 0780 mm -hmm. 819 mm. 589 mm. kana ireve ikukeshi ndokupai kana mandifonera okay ya ndofunga mazvinzwira mega so vane help please guys ndokumbirawo mungobatsira pamune apo pashoma ipapo pamune apo pashoma ipapo guys panokwana bcause zvinozorwadza kunzwa kuti mumwe munhu uh, afa nechando asi imimi muripo vanhu vari kurarama vanhu vapenyu muchisiyawo vamwe vachi vari pama one so kana mune help please ndokumbirawo netsitsi dzamwari nerudo rwenyu guys pamuinapo ipapo tokwanisa kungobatanidzawo kuti mundara vaonewo pekugara vaonewo chikafu chekudya vagarewo life singa yatiri kurarama because hazvinakidza kuti susu tiri kurara mudzimba zvinhu zvese zviri bho but mumwe munhu ari kurara mumota guys please yeupi yenyu yakakosha guys ndatenda zvangu Hey eh, guys don't forget to like ka kuita kuti video redu rione kuona vanhu vakawanda maiona hey eh, guys ka kuna dadziso kugadzira makatuni nefoni ayo zviri simbu hey, eh, inbox me pa whatsapp na ndakupa application three masteps anoita kuti ukwanise kugadzira makatuni hey, don't forget three dollars yacho ka bo zvemahara zvinonetsa iwaona